Мәңге яши торган кешеләр бик сирәк була. Хәсән Туфанны мин шуларның берсе дип атар идем. Бу шәхес инде 100 елны узып китте. 100 елдан соң да яшәячәк ул, 200 ел э, туса яшәячәк. Чөнки менә нәкъ менә фаҗигалы, язмышлы иҗат кешеләре безнең озын гомерле була. Хәсән абый ул әүлия кебек кеше иде. Менә мин аның бер генә дә теге менә күтәрелеп, дырфай итеп, тупас итеп әйткәнен бер вакытта ишеткән булмады.
Туфанны инде аны төрле мәгънәдә кулланалар. Куәтле, көчле мәгънәсендә дә кулланалар. Чистарту суы буларак та кулланалар. Ихтимал, Хәсән Туфан үзенең кеше күңелләрен чистартырга алынган миссиясе турында уйлап, үзенә шушы кушаматны сайлагандыр. Хәсән Туфан. Бик нык кизәнеп, йомшак кына кул куя торган гадәте бар. Менә шушылай иттереп кемгәдер теге э, нәҗесләргә, дөньяны болгатучыларга кизәнә дә, ләкин аның күңеле йомшак, йомшак кына иттереп йодрыгын төшерәдер.
Тормыш никадәр генә кыйнаса да, Туфан сынмаган, бәгыре катмаган. Һәркемнең күңелендә изге бер дәрвиш буларак уелып калган. Ә бит усалланырлык кыен ашаган, нахакка таш капчыкка ташланган. Аннан кайткач та гел башыннан гына сыйпап тормаганнар.
Хан 1956 нчы елда Сырьин срогын тутырып кайткан, тутырганнан соң кайтырга рөхсәт ала. Ә ул үзенең хатынының үлүе турында һәм үзеннән, үзен кулга алган вакытта 40 көнлек калган Идегәй малаеның үлүе турында белмәгән була. Һәм квартирага кайтып кергәннән соң, кайчан Туфан мондагы хәлләр белән таныша. Кызык, әтисенә менә шушы редикульны бирә. Бу редикуль кайчан Туфанның хатынына беренче бүләге була. Шушы редикульдә Луиза апа Салиәскәрова уналты ел үзенең иренең төрмәдә утырган вакытта нинди авырлыклар күргән һәм нинди документлар булган, җыеп, аны яшереп тота торган була. Еш кына квартирларында тентү булып торган вакытта кызы әтисе белән фотога төшкән Гелгенә ханымны яшь вакытта инде бу әтисен Хасән аганы э, фотодан кисеп э, ыргытырга мәҗбүр итәләр. Һәм бында фотокарточкада кызы гына кала.

Соңгы таңың беленеп килгәндә дә, күрешү көнен көткәнсеңдер дә, ләкин ирек бераз кичегеп килеп, эзләп тапты мине Себердә.
Хәсән Туфан, Луиза Сәлигаскарова, Мулла Кушкан исемнәре белән әйтсәк, Ганикамал белән Хизбулла мәхәббәте. Ул Ниндидер бер шәрык бәетләренә, шәрыктәге риваятьләргә тиң дәрәҗәдә мәхәббәт язмышы, фаҗига. Хәсән Туфан белән Луиза Салигаскарова алты елда алты ай торалар. 34 яшьтә була Хәсән Туфан, аннан җиде яшькә кечерәк Луиза ханым, бер кыз белән бер малай, дүрт яшьлек Гөлгенә һәм дүрт айлык Идегәй, Кыргынчы елда Хәсән Туфанны алып килткән вакытта менә шул халәттә кала Луиза ханым. Луиза Салих Гаскарова турында язылган инде булса аерым бер очерк юк. Менә тегеннән бер җөмлә, моннан бер җөмлә җыеп күз алдына китергән вакытта ул бик нык ихтиярлы, сабыр да, горур да, Бирешми торган, сыгылмый торган ханым булган икән. Актив була ул, тырыш була ул. Әле Хәсән Туфан фаҗигасенә кадәр ул үзәктә бөтен вакыйгаларның эчендә кайнаган шундый бер җәмәгать эшлеклесе. Кыскасы, һәр яктан килгән заманының бер алдынгы фикерле туташы кызы булган. Аннан соң инде бераз күренә башлый. Менә мондагы бик саран гына, берничә генә кәгазьләрдә Ул, имеш, актриса буларак та ул э, аның мөмкинлекләре чиклерәк, һәм аны кыскарталар да, ләкин ул аларны театрны судка бирә. Никадәр көч. Шуннан соң җиңеп чыга, аны кабат алалар театрга. Аннан тагын шушы хәл кабатлана, тагын кыскарталар, тагын чыгаралар. Ул бирешми Тагын йөри артыннан. Әле бит Хәсән Туфан да сорап яза, ниндер кагазьләр, хатлар, документларны тегендә тапшырырга, монда илтергә. Бу вакытта әле ул Казанда. Шул 42 елда фатирдан фатирга төрле авырлыклар күчереп, күчеп йөргән вакытта дус ишләрендә дә торырга мәҗбүр була ул. Малай, кечкенә малай авырып китә һәм Үлә. Ул бит менә шуның үлеме турында язмый. Хәсән Туфанны борчысы килми. Хәсән Туфан ышана, хатларында һәрвакыт әйтә, минем гаебем юк, э, без тиздән күрешербез ди, өметләр бирә. Бөтенләй ихтияры сынмасын дигән кебек, менә шушындый бер-берсен бер-берсенә рухи ярдәм бирү аркасында Хәсән Туфан Яшәп кала, ләкин ачлыкта, менә шушындый дәрәҗәдә түбәнчелекләр күреп, үзенең сәламәтлеге турында уйлый алмый, әлбәттә, Луиза. Ул сәламәт кешегә дә кан бирү Нинди зур зыян дип әйтергә мөмкин. Ә ул менә шул кан биргәч, аларга аз гына икмәк бирелә, аз гына ризык бирелә. Ул вакытта Казанда сугыш вакытында госпитальләр бик күбәя һәм кан бик күп кирәк була. Шул сугыш чорында инде ул кан бирә башлый. Әйберләр сатырга да туры килә. Хәсән Туфан үзе әйтә. Минем анда эш өстәлемне дә, минем ниндидер киемемне дә сат, аңа гына терәлеп калса, ул ярдәм итә алса, дип. Ул вакытта халык дошманы хатыны дип кул бирмәүчеләр дә күп булган, киная белән әйтүчеләр дә булган. Син инде бик әллә кем булып йөргән буласың, халык дошманы хатыны икәнлегеңне онытма, дип әйтүчеләр дә була. Һәм аннан соң әле аны Яңадан әмер белән Казаннан ук куалар. Эш урыннан гына, фатирдан гына түгел, хәтта шәһәрдән куалар. Луиза Сәлгәскәрова барыбер тагын кайта, кара эшләрдә дә эшләп йөри, идән дә юарга туры килә аңа. Ул эштән чирканмый, баланың тамагы тук булсын да, ниндидер ярдәм итә алсын Хәсән Туфанга. Авыр тормышта сер бирми. Ул төшенгәндер, алар ул да, Ире дә нахакка җәберләнә. Шуңа күрә ул бу нахак бәла алдында баш иясе килмәгән. Кайчан да булса барыбер җиңүләренә ышанып яшәгән. Ләкин эчтә бөтенесе җыелып, соңыннан менә авыру булып килеп чыкканнар шул. Яман шеш булып килеп чыккан. Баш иям дә рәсмең каршында мин, күзләреңә багам тилмереп. Яшьле күзен Мадоннага текәп, сүзсез калган Рафаэль кебек. Тирбәлешеп куя уйчан гөлләр, бер-беренә хәбәр биргәндәй, Кеше булсак әгәр, без дә шулай сыкрар идек, бәлки, дигәндәй. Хатынының, улы Идегәйнең үлемен дә белми кайтып төшә Туфан Казанга. Уналты ел көтә ул Луизасы белән очрашуын. Тик Луиза аны нибары ун ай көтеп җиткерә алмый вафат була. Шагыйрьгә эченә җыелган бар әрнүен, мәхәббәтен шигырьләрендә бәян итәргә генә кала. Шулай гомере буе Луизасына тугрылык саклыймы ул? Ул Себер тормышында да, башкада да аның шигырьләренә карата Әйт, шулай дип ул аскет шагыйрь булган, дәрвиш шагыйрь. Ә менә Казанга кайткач инде, аның инде беркем дә көтеп тормаган да белгәч, соңыннан ул 56 елны чынлап та гашыйк була һәм анда да аңа багышланган шигырьләрен Луиза исеме белән бәяли. Очрадым мин быел бер чәчкәгә. Көтмәгәндә, уйламаганда, Нәкъ синдәйгә, синең шикеллегә, Әйтерсең лә синең дәвамга. Тормышымның синнән соңгысында Сөймәм дигән идем һичкемне. Нишләргә соң миңа, нишләргә соң? Ул һәр яктан синең шикелле. Дилара Булатова дигән шагыйрәгә. Ләкин аның шунысы, Дилара студент булган вакытта университетта үзе дә бик талантлы шагыйрә, бик кызыклы шагыйрә. Аларны котыртучылар, нитүчеләр, хәтта шушы мөхәббәт мәсьәләсе Язучылар союзы идарәсенә барып җитә. Ул заманның кырыс уйлап чыгарылган коммунистик әхлак ниләре, ә бит хәтта шул мәсьәләдә дә тыкшыналар иде. Шуңа күрә Хәсән аганың ул шигырьләренең күбесе вакытында басылмады да. Ләкин ул һаман язды, Тәнәкә исеме белән аның шигырьләре башланган иде. Клара ага Тәнәкә исеме белән гаҗәеп шигырьләр һәм шунысы бар, Клара аның шулай ук аңа багышланган шигырьләре булды һәм хәзер дә языла. Күптән инде хатлар килми миңа, Син яраткан зәңгәр букчада. Килми хатлар яңа ел туса да, Язлар алмашынып торса да, Килми хатлар синнән. Ничә тапкыр яфрак ярды каен, ничә тапкыр койды яфрагын, ничә тапкыр синең каеныңа ялгыз гына килдем мин тагын. Ялгыз гына килдем, ишетим дидем, яшерен серен үткән елларның. Каеның да эчтән генә көйли, Ил яңгыратыр сөю җырларын.
Бу мәхәббәт тарихы хатларда языла. Үзеннән 36 яшькә яшьрәк кызга шагыйрь Искәндәр псевдонимы белән кайчакта көненә бишәр шигырь хат язып сала. Искиткеч гүзәл, гөнаһлардан өстен шагыйрәнә мәхәббәт кыйссасы бу. Тик азагы гына әкияти түгел. 75 яшьлек юбилеена әзерләнеп йөрүче Клара ханым Булатованы без Әлмәт үзәк хастаханәсендә дәваланганда эзләп таптык. Аның мин өч мәхәббәтем менә, Аценалыйга. Беренчесе инде әлеге дәгъвага Миңниса карчык, Ул аңа да аның турында язган юлларын да әйтә. Тик бер генә кочак бәхеткә дә Риза улың идем мин синең. Исеңдәме, Ниса, исеңдәме? Ул бер кочак бәхет син идең. Булса аның беренче мәхәббәте. Бакыр балда кигән ундүрт яшьлек шәкерт малай. Ә икенчесе инде хатыны Луиза апа. Гүләнең Гөлгенәнең әнисе. Ә өченчесе инде менә шушы үзе уйлап чыгарган, уйлап тапкан, үстергән, күчергән 76 шигъри ата барганым инде. Өченчесе, бәлки, иңгечесе, ә бәлки, иңгечесе булгандыр. Кем белә. Мин аны кабул итәр дәрәҗәдә түгел идем. Клара Хәсән Туфанның кызы Гөлгенә белән яшьтәш. 36 ел аерма. Бу мәхәббәтне яшь кыз гына түгел, күпләр аңлый да, кабул да итә алмыйлар. Чөнки заманның әхлак кагыйдәләренә сыймый дип саныйлар. Хәтта язучылар берлеге идарәсендә тәртибен тикшереп, олуг шагыйрьне мәсхәрәлиләр.
Моны миңа соңыннан Әмирхан ага Единкий Үзе сөйләде, ханжалар дип атады ул безнең ул чактагы башлыкларыбызны. Алар кеше түгелләр иде бит, диде. Алар аны менә шулай итеп таптадылар. Гомәр абый Бәширов та ник кешелексез килде, диде. Һәм Гариф абыем Йосыф кенә килә иде ул вакытта. Горур абый мине иң мохлисында туктатып болай диде. Син, кызый, тукта. Әйтәм, нәрсәдән? Нәрсәдән туктыйм? Мин укыйм, начар укымыйм, мин урашмыйм, мин ишмим, мин кеше Хатын өстеннән ир белән йөреп, гаиләсен бозмыйм. Мин нәрсәдән котарга тиеш соң? Без сиңа туфан башына җитәргә ирек бирмәбез, диде. Менә шушы йортта яши Хәсән туфан кызы Гөлгенә белән. Клара алар фатирына еш килә. Озаграк күренми торса, шагыйрь аны үзе эзләп шалтырата башлый. Клараның чираттагы килүендә Хәсән өйдә булмый.
Шылтырлата китми тор, тәнәкә, мин сиңа чәчәкләр алып кайтам. Ә алып кайта иде ул бер бөртек ромашка, бер бөртек кыңгырау. Гөлгенә утыра. Эйгә дә ди,

Бик тупа син дип. Ягымлы тавышың мин түгел, көн буе телефон сагынды, мин түгел, сәгатьләр көтәләр, сагындым диячәк чагыңны. Ник сине тәнәкә бу өйдә һәр нәрсә тугандай үз күрә, ә минем бу эшкә шаһанә билләһи катнашым кечкенә. Ягымлы Илһамлы тавышыңны юксынды көн буе телефон, мин түгел, сәгатьләр көрсенә, инде дип җитте бит кичке ун. Мин түгел, дәфтәрләр көтәләр шигырьнең җанлысы килгәнне, җиңелчә аякка татарча чигелгән башмаклар кигәнне. Шушы сөйләшүдән соң Клара тәнәкә Туфанның шигъри хатларына да җавап бирми башлый. Үзе дә килеп күренми. Бәлки шагыйрьнең кызы Гөлгенә белән аралары суынуга да нәкъ менә шушы очрак сәбәпче булгандыр. Чираттагы очрашуында Клара Туфанны инде үзе үпкәләтә.
Совет әдәбияты журналына керсәм, Унтырда бар, яшьләр дә бар, картлар да бар. Әйтәләр, нәрсә язасың бары? Мин там пародияләр язам. Кемгә ничек, әнә инде Мәхмүт Хөсәеннең Акаеннар җырына. Ничек яздым? Акаеннар, акаеннар, шаулый җилләрдә, Бер карт шагыйрь гашыйк булган мин жыр юләргә. Хәсәнәви шунда. Менә ул куншай дип куйды да, Ак каеннар, ак каеннар, Исә таң җиле, Ахмак башыдан минем арттан Шаба карт киле. Бөгелеп төште. Минем аны алай рәнҗетергә хакым юк иде. Ул бит минем терсәгемә дә кагылмады. Ничек кенә булмасын, әйтеләсе сүзләр инде әйтелгән, гашыйкларның аралары суынган, мәхәббәт кыйссасы тәмам. Тик менә бер кузгалтып җибәрелгән репрессияләр машинасы гына туктарга теләми. Хәсәннән аралау өчен Клараны юләрләр йортына ук ябып куялар. Яттылар бит, җүләрләр йортына. Шулай башта инде пысалдылар. Җиһалга мондагы психоневра диспансерга. Аннан консулда күрсәтәбез дип алып киттеләр сары йортка. Мин кем генә килсә дә, Хәсән абый килгәндер дип чага идем инде. Ул килмәде.
Ә мин әле һаман сине көтәм. Әле һаман өмет өн яши. Хыял җебен мең кат урыйм, сүтәм, йөрәк гөжли, акыл эндәшми.
Совет системасының мәкерен Бөтен явызлыгын үз җилкәсендә татыган Хәсән Туфан Кларадан бөтенләйгә баш тартырга мәҗбүр була. Югыйсә, ул кысылса, яшь кызны чынлап та тилертеп бетерерләр иде. Моннан соң инде ул бөтен мәхәббәтен шигърияткә һәм табигатькә генә багышлый. Аккош күлендәге дачасында рәхимсез җәмгыятьтән читләшебрәк яши башлый.
Бу урыннар, бу җирләр, бу урман аланы Хәсән ага Туфанның иң яраткан урыннарының берсе дисәк тә ялгышмабыз. Чөнки ул карлы, ермаклы яздан каракөзгә хәтле менә биредә яшәргә ярата иде. Шушында яши. Чәчәк чыкканны күрә, ул чәчәкне җәй буе тәрбияли дә, чәчәкне кышка хәтле китереп җиткереп, озатып кала торган иде. Менә бу урында Хәсән абый яшәгән өй бар иде. Кызганыч ки, хәзер ул өй инде ишелеп төште, сүтелде, аның урынына башка йорт калыкты. Менә аның Хәсән абыйны хәтерләгән ике алмагач кына биредә Яшәп яталар хәзер. Алар барысы да, әлбәттә, Хәсән абыйны хәтерлиләр иде. Менә шушы ике алмагач арасында чәчәк түтәле бар иде. Ул баскычтан төшә дә, шул чәчәк түтәле тирәсендә йөреп, чәчәкләр янына чүгәлләп, алар белән сөйләшкән булып, бик мөлаем итеп утыра торган иде Хәсән ага.
Ике мәхәббәте, системага ышанычы бетерелгән Хәсән Туфан яз җитүгә шушы Аккош күлендәге дачасында яши башлый. Аның күп кенә шигырьләре шушы Аккош күлендәге дачада туа. Яшь шагыйрьләр аны шушында эзләп таба. Кемдер фатыйха, кемдер шелтә ала. Ничек кенә булмасын, тарихи урын бу. Тик менә Хәсән аганың эзләрен биредә ядкарь итеп сакламаганнар. Яңа коттедж салып куйганнар.